E, da, e, ka pesano nitie to chune ni nyaka okaw ot moro bende ok en kata ot moro ma ibro ger ma, mar mana mm. nikech mm. simba ok wuoggago mm. e, ma emomiyo iwinjoga kwachake sama wachako wuon nyaka ibed kod dhako to bed dhako ma kamili dhako ma kamili en mosenyuom mm. to dhako bende ok nyuomga e simba mm. nyaka bed ni iselokone ot E, koro nyaka odhi otim kwer moro kata ranyisi moro boger ot moro mar lowo kuny boger odno moluongo nying dhakono ma ginindie ndalo ang'wen ka giseninde ndalo ang'wen to koro wuok odhi adhi en ot ma ibro we koro ok ochuno ni nyaka okaw pesa mang'eny Eh, to wuod kabilo ameda a- a- ayar kama bi- rebni o- o- o- gineno owuoyeno owuoyo maber ndi Eh, eh, nitie kama be chopo ni kar mondo ichak iti gi pesa moko e gero akumbano, to bro dhi goyo wi alufu mia ni mane idwaga wago kodo dala cha. Ramogi Ajwang' pod noyawo dirisa minyalo wuok go. Dirisa ni en ni inyalo wuok to idonji center moro ma michule pesa moro matin ni ot moro kanyo. Tibetie ndalo ang'wen go, ae tiwuok idhi go dala. Koro center cha ot midhiye cha chalo ka gima iloko ne dhako ot. Ee. Erokamano nyikwa Ramogi kuom lero ne nyikwa Ramogi wach mar center. Center na neno ka okonyo. Diso sa aneno ka ringo to akia ni be nitiere moro ma bende ineno manyalo medo nyikwa Ramogi. E, okinja gini ne rembgi ing'ena wawacho ni gin mang'eny rem ng'eny rem ng'eny kabisa e, nikech nitiere ndalo mamoko ma bende seche moko ah, kidhi e, e dala kidhi golo dala to ing'e ni ne ok landaga chon ne nipoyo apoya ji ma ka idhi iketo ni an chieng' wik mabiro adhi golo dala to in koro idhi adhi ipoyo apoya ji ma bende iwuothona gotieno ka kiny nidhi golo dalano e to ng'enygi nibwogo ji nibwogo ji kamano mondo kik ng'ato timni gima rach kama idhi gede cha koro ibiro nwang'o ni gima ne nyalo gengi ma koro iwacho ni koro kudhi gedo to koro udok adoka kendo ipango mana chieng' machielo en ni nikech nilando ne ji, koro nitiere wuonu moro kata owadu moro ma ok chunye mor nikech gigeni mi- gigini miloso mag go dalago en pok otimo koro odwa geng'i to inwang'o ka seche moko lok ndagla i kama idhi tigo e dala seche moko idhi nwang'o ka ah, oseneg kata guok moro goyi kanyo kata inwang'o ka ng'ato odo- o- o- otempa onwang' kaka midhi gede no otime time magalagala ma kudonjo ni kata glamo to onwang' ka chandruok obetie e mano en wach mane geng'i ma koro chuno no kunyal dhi go dalano uchako udok kendo chien to bende seche moko e, go dalano bende nene kata wach miwinjo ma wacho ni nya- dhako ka iye pek to ok inyal dhi gogo dala seche moko inyuolo kata nyiri bende ing'e ni nyiri ne ok gogago dala seche moko Nyako ni eh, nyithindi gi osenyuolo nyathi ma ma ma ma, ma wuoyi kata ma, ma, ma nyakwaro. Nyathini kapod eh, nyakwari eh, eh, nyari dhodho nyathini to seche moko koyo mar dala nyalo luwo nyithindo seche moko kigo dala. Koro gin weche mang'eny seche moko mabiro. Erokamano Bishop, sama neno koro mwenyi kwara mog to nyakwatawo, adwa ni tie kapok iwacho wach mitiekogo, to pek moro be nitie ma nyakwara mogi nyalo yudo. nyithindo ma inyuolo e simba sani ging'eny to iyudo ka ng'ato odongo mana ka dani to koro oyudo pesa ema to odwa golo dala. Lerne pek ni pek ma en go no onyalo timo nade to gi wach ma itieko go. Be wuod nyakabilo ng'ama odongo ka da mare to koro oyudo pesa ne moro Nyasaye ogwedhe koro en ng'ama nigi pesa obet. Kendo be osekendo. Ee kendo bende osekendo. Mano ng'at makoro nigi dhako mose onyuomo dhako maber. Onge gima nomone go dala nikech obiro nyiewo lope moro. Koseng'iewo lope to nyaka an oluongie ng'at ma yuor min mare ma koro chalo kaka wuon mare to dhi nyonone kama ogedeno. Kata onyalo kawo ner mare, ner mare mano chalo babane Eh, chik Ramoga Jwang' oyie mondo ng'ner ng'ato onyon ne ng'ato kama ng'ato ogede. Koro mano e kaka en konyonne to ogeda ageda bogo dalane maber. Eh, to Kapok iwacho to awinjo ni chik oyie ni onyalo dhi manyo o- o- jaod min-gi moro moluongo ni wuon-gi to nyonone kata ner mare. To oganda moko ma Jokristo bisopi be inyalo nyonone. Eh, ka ntiere wuod owadwa o- Okinja. Ah, Koro ok en wuod owadu, Eh. en nyathi ma nonyuol ich simba. Yeah. To koro dwaro wuon onge. Koro dwa ng'ama nyono ne dala. Wayudo ni nergi kata owadgi kata Ka- wuon kata gi ng'at moluongo ni Yuor min yuoro gi. min mare Eh. nikech Kama- entie mege ne kama mama go tamre onyalo manyo bishop onyono onge problem kinja adhi adhiya nikech ing'eni bende wanyisi gimoro Eh. mana nyalo nyono piyo piyo kabisa nikech ing'eni chik momaka e dala cha onge nikech remba onge kotha onge e dala cha koro achatalanga mobiro dalau nikech ok wan wade Koro gima ochiki yoyote matimre e dala obed chamo gweno obed ang'o mm. an ok omaka. Mm. Eh, koro an kaka jadolo mar Nyasaye wadhi to walamo ne Nyasaye to waketo wasega go kata mier moko mang'eny mm. eh, ma wanwang'o kwadhi nyapondwa moro dwaro nogedne to kwasefwenyo ni onge chik moro momako gi kata chola moro motweyogi to walamo negi Nyasaye to gigolo dala. Erokamano Bishop nikwa Ramogi sama neno korumo ka wang'iyo pek ma nyalo ng'ato nyalo yudo ng'ato kodwa golo dala watemo luomogi modong' Bende kwaparo wabiro medonu. Koro giko dira mabiro to adwa ng'iyo chike matayo ng'ato konindo ni koro kiny idhi golo dala nyaka chop chieng' dala bed gimiluongo ni dala. Akwata wach ma ditiek go ni kwara. E, atieko ka nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni topic ma wawuoye mar goyo dala ni, pek mar gik manyalo miyo ng'ato kik go dala. Anyiso mana nyikwa Ramogi Ajwang' ni goyo dala to en gima ber. Gimomiyo ober en ni Ka nyikwa Ramogi Ajwang' ong'iyo piny Luo i sechegi, yawuoyi matindo tindo ma johigni piero adek gi wiye gero udi mag milionde machopo apar ji piem i gero udi koro sani ma ji dakie. Ma timre nikech sani ji wuok goyo mier Kapod in ka wuonu, to in i tipo babani ok inyal loso giki kaka idwaro. Omiyo bedo ni ng'ato ogoyo dalane, ineno ka koro mier ni piny Ramogi Ajwang' mohingo kata mana udi moger i estate miluongo ni Runda i piny boma ma Nairobi. E, jo- Nyithi luo gedo malich mapiemre mana ni ng'ane nyocha ogedo gi milion adi na auchiel, an agedo gi apar. Ma en dongruok. E, kuom mano naneno ka Wach go dala nyikwa Ramogi Ajwang' okawe gimoro maber makelonigi dongruok. Erokamano Koro- nyakwar Tao, sani en ok orumo to Awino Kibrit. Eh, a- a- Abino Kibrit wuod Gem Rangwe. Eh, mano iluongo ni Rao Nyadundo. Eh, mano wuo- wuoyi mohero abila kendo en wuoyi mane odongie abila. Gin kod JJ Obara wuod Uyoma Katwenga. Eh, mano nyakwara. Mago yawuoyi ma abila noloso, yawuoyi ma orito piny luo maber kod profesa ing'e ni profesa ok wanyal we maka owach wach nikech profesa obedo kamano kaluwre kod dongo ka en ng'ama ong'ith ahinya weche mag dongruok mag luo kendo nopuonje maber i piny seme kochola kacha mobedo profesa to kendo min mare bende nyakwar ogelo Oking'e ne en wuod Nyajoro. Ero ka nyakwata Eh. kogoti ing'e ni saa to koro kia profesa. Bishop wach ma ditiekgo kapok imulo japuonj nasari. Ero kamano anta adwa mana wacho ni nyikwa Ramogi ni atieko mana kaka okewa tieko ni Okinja wamedur jiwo joluowa mondo dhano ogedi. Eh, nyocha namor kod jo Homa Bay kana adhi yor South Nyanza tanwang'o ka nyithindo nyaka ma jahigni piero ariyo gariyo ogo dala gin kod mier to wan warita rita mwalo Central koni ni nyaka ng'ato dhi mana ka go dala go dunga dala bro kethore nikech iseti koro wakwayo na oganda duto kata itimna na robo jende gi joma dongo dongo machal nadi wadhi uru mondo wageduru mondo wachak uru ngima mar dak e pacho e thuolo machon an Bishop James Otieno makogola jalego nyadhi mana kaka nasewacho an ja African Revelation Church kata roho fweny East Africa ma wan kod Abuoro Mission Headquarter e dala ma Muhoroni koritwa kod Cardinal Joel Odero Buya. Ang'eyo ni japuonjna ma uh, Lois Ndaga to kod Joyce Ndaga giwinja to nyocha ne nanwang'o kata uh, mama moro mosiepna kabisa Pamela nyamin Oduoru Oka e duka mar nyadhi Kanyero nyowacho nan en obende en jabila moko chwe ma ok oneno kinja ang'eyo nowinjowa Kendo kawuono message ne ochopo kod Assistant Chief marwa Philip Ogola Fura nyaka kod joro fweny duto te mani East Africa Nyasaye mondo ogwedhu nyaka kendo wachak wanere kendo erouru kamano. Gi jo boda boda manyaka. Jo boda boda manyadhi gi jo boda boda makobare ok awi owil kod wero kamano. Ero kamano. Bishop kapok watieko migi namba ni inyalo nyono nigi dala. Yes, adwaro mondo adhi anyono noganda dala. Nyaka joma chandore ma kuondegi ogak, biuru mondo wang'adnu rieko mondo walamnu Nyasaye, ji mondo ogedi ka bishop lemonu. Nambana en 0722 84 92 33. Nyasaye mondo ogwedhu. Erokamano. Erokamano. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nwa puonjre maber giko dira mabiro wabiro ng'iyo chike matayo ng'ato ka koro dwa dhi golo dala. Dala iwinjo ka jodongo wacho ni ber. Ger dala kata igere mana gi pesa adi, chik Ramogi Ajwang' oyie ni ot, dalani migerono, Kata ka chieng' moro ionge, jakwari nyalo duogo dak e bkendi. Koro ot mogerno, odno ok tow. Ma taa chenro, Kinja ma Kambo jaote juogi. Nyaka chop waromi chenro machielo, ero uru kamano kuom bet ka uwinjo kram kuneno chenro mar adhula.